Anant uèi mièlh conéisser l'arqueològ de renom Jean Guilaine, nascut a Carcassonne au dis aude. Es l'autor de mand un libre sus l'arqueologia, mas es a travèrs son libre que signava aqueste jorn a la librèri Bretau un desir d'istoire que n'an descubrit son enfància e son adolescéncia a Carcassona. Partissent en primier vers lo quartier de la Barbacana, au pè de la ciutat, onte restavo si grand dins la carrièra pichòt au còst de la ciutat.
Per 14 de julhet venion, prenion lo camièron, nos anaven estar la al Fluxe aval e d'aquí pe jorn l'embrazonment de ciutat, la cascada tot aquò e èren a las primièras lòjas finalament.
Jan e si parèn venien manjar cada dimenge en codi gran.
Avètz aquel polet que manjan cada dimenge? Ero bu, totacò, ero dins la graisho, bacalhau de gerí, a pei. Anaven per de gerir, montaen per ion es escaliers aquí, montaen a ciutat dins lai lissos e pes crenos aquí gaitaen la vilo, la vilo i a un punt de visto magnifico. Gaitan e Nabilo, un paire de dijòqueis, Aquí i a la casèrnola Perino, aquí i a le Calvaire, avistan a costat. E ieu me dijo, Bon, qu'es luènh, qu'aquò, qu'es luènh. Nos cal tornar partir, perque venián a pè, avián pas de voitura, venián de biciclètas. E tornar en parti e ieu a unas pichonos campos aquò trigo sabo eh ca ieu tornar passar le pont vièlh a pei arribar en rue Voltaire ja ont abitat me abita abitaven a la cimo de la de la rue Voltaire e alavetz de la carrièra Voltaire e alavetz aquí sas ieu me dishon arribarem pas jamai eh i arribarem pas non. La traversada du pont li menave de l'autre costat vers la Bastide E ver lo baloir Barbès. Jan aimava mièlh passar per lo baloir Barbès, puslèu que per la carrière Voltaire onte restava, acima. Ero mai variar emb l'estatuio de Armand Barbès e la catedralo Sant Miquèu, aquò li semblava mènh long. Pendent la guèrra de 40 ans, n'avien fat de trencada sota lo baloir. Qui pendent la guèrra i aviá trencadas. Se pensau que podiá i aver qualque bombardament finalament e qu'aliá metre la populacion a l'abric. Alavetz, èra coma de gròtos finalament, èra construit, eh? Èra negre aqueri, e qui vejós pas, de temps en temps i aviá coma un sopirai per balhar un pauc de lum, de lum naturel, eh? Bon. E alavetz, aquí nos amusaen nosaus. Èra un terren de jòc, finalament, e tant en tant encontrava un òste esquipo que se passejava qué dins, los fotava còp de punhs, lo bateòn, aquò es la partida que nos aparten, finalament. Vos ètz un autre banda, d'un autre quartièr, d'un autre barri. I aviá de batèsti, o èra pas michan. Quand i aviá de batèsti, apelavan los pus grans. I aviá qualqu'una champion, nosaltres. Sèt ans, vèit ans, apupres, pas mai, apelant lei grands, qu'avián dotze, trètz ans, aquei que fotión de castanhos mai, mai polidos, farciu. Se tanpèc, e me'n sovieni, se tanpèc, i avió de prisonièrs alemands qu'avión fait, es elis que fosquèron encarregats de la tampar. Eran robeses e togos ronats, ja dotors, Be aquí e just me son abusat ieu.
Nos vaquí ara a la cima de la carrièra Voltèra onte restava la familha Guilena. Li parents de Jean èra especier.

E vesètz aquí als tres cantons i a de vòrnos, e son abimados, son usados aquí los vòrnos, perque i aviá plan d'accidents de las carretas e apei de las autos, e vesètz, tot aquò ei raspat per la polit que i agèsse aqueles vòrnos, perque sinon. Per l'ostal jo refai que un pet de mai eint los parents al debut compèron le comèrce la basa de l'ostal aquí e aquí i avió les pisserier e al fons i avió la cramba e aquí la cosina ero tot. Me apèi mon paire qu'un pèl ostant, e lo paparis morisquèr un pichó acuchut. Prenguère ma mairino qu'abitava a Barbacana e que venguèt abitar al Segon, e morisquèt aquí. E, voilà, e nosaus, ma crammo finalament, avió paire crammo au debut. Eri lo meu crambo que vos parei. E lo meu crambo fusquèt aquela pèça, concebèt la finèstra. Aquerò la pòrta que balhava èra pei lo catarras. Me apèi, canta j'èra compà l'ostal, tanpèra en la pòrta qu'èra dins la carrièra Voltèra, e passèrem per aquí. E aquí èra la crambo, la primièra crambo. Cantavián solament la basa del detèn ostal, e aquò a pas cambiat amb aqueus causas aquí. E aquò perqué? Perque un jorn trapèren un òme en ostal, esque se podiá passar facilament, qualque bolur, e metèren aquò. Dins la carrièra, Jean joguèt amb si companh amb un pòrtefeuille Que semblavo plen de bilhe e ero estacà per un fil de nilho. Quand una persona lo volie prene, l'idrò le tirava lo fil e, bernica! A son primier jour d'escòla mairala, Jam vogué pas demorar. Volie partir mes sa maire, pas possible, hè! Lo portal ero dubèrt E lo drole partiguèt a corsa a son ostau tot pròche. Sa maire lo faguèt donc acompanhar lis autres jours per dos drolet, e se passèt ben.
E aquí fusquèri a l'Arquebisser, a las classes primaires, perque èn començat en dotzième o en onzième, me rapèli pas, e alavetz. Diguessi que tu aviam dit a mos parents, non cal mester a l'escòla primaira, apeissivo passarà le brevet e apeissivo anirà al licèu per passar le bachon. Me, he, he, mon paire diá, non, non, non, non, anirà dirèctament al licèu. Es coma aquò que. Procede de demonostar finalament me trapèri aquí en classa de dotzième o de onzième abe madamo Arnodi, me trobèri, e apèi passère un examen per dintrar en sisième e en cinquième e las classes de sisième e de cinquième èron aquí e las classes per primar los èron dins un oculu qu'èron de l'autre costat. Apèi quand se passava de la cinquièma a la quatrièma anava al grand licè e per anar del pichon al grand licè i avèa un soterren per lo quí e passava jo la carrièra e lo trapaven de l'autre costat dins la cour del grand licè. Tot aquel parking aquí, le parking dei anciens combatants, èra o la cour e i aviá de classe os tanbèrs del licèu. La cour èra al mièg e aquí dejuts i aviá de, e aquí, i aviá de classes. Tot aquò èra o bastit e aquí preparèri le bachon. Aquel licèu èra o monastèri al debut. E fusquèt convertit en licèu per la suite. E i aviá un aumonièr, le chanoine Sarraute, que non balhava de cours de catechisme, catequisme, e fasquèri la primièra comunion. Alos tard èren pas plan devòts, enfin, seguissèren le tropèl finalament. E a mi me'n soveni e quicòm, se que i aviá Qualques jours avant la communion, un autre traitor que s'apelava Leritot e prenio e te fach un pauc la liçon, te dis jo. Ò le jour de la première communion, sabètz, es un jour plan important dins la vida, oi? Ana bese Diu, aquel jour, oi? Es pas un jour ont se va al Congo. Adiguèt aquò el Congo, perque el Congo èra un night club, una boîte de nèit de Carcassona, qu'aviá pas plan bona reputacion chez la borguesia del moment. A ben aquel jorn avián envitat de parents, de cosins, e una cosina de París, a ieu, una filha d'un fraire de mon paire, qu'èra un pauc fofolle, aviá envitat a d'annalos. E le soir, après lei vèspres, me dic, Anan anar rue de la Gare e aquí mostraràs ton braçard, aquò se fa jo, se passejam rue de la Gare le jour de la Comeniu e pes que anavem faire les polits un pauc. I anèrem, me ma cosina trapèt de copins en Elo e i ditz, Bon, anam beure un còp al Terminus. Anèrem al Terminus beure un còp e ieu seguisho a aver-me mon braçard aquí. Apèi diguèron, Si anaven al Còngo. Li deu disi, Non, Lisèt, i pòdi pas anar. L'eritor m'a dit que èra un jour a mediu e que se podiá pas anar al Còngo. Mès escota, hè, hè. I apèi digues que te virà, veni a mediu al Còngo. E anèri a un braçar al Còngo, finalament. Solament, i avèu un gojat que fació la comuniu a mediu, èra au rue de l'Aigle d'Or, le Còngo, e que copolà la rue de la Gare. Passèt en aquel moment de la gara e me vegèt intrar al Còngo. Le lendemà i aviá encara un òme solelh lo matís. Me diguèt, Te vegèr ièr, es anat al Còngo. Ui, ui, li disi. Cayotes! Bah, digues pas, amens e es as matrigau que la, la maison fos qu'estèr acabada, pes que aviá pòur que, si m'aviá dit, me saió far espotegar quicòne, alavetz, partisquèri. Partisquèri rapidament, quand me sufré acabado, pensi que dempè aquel jorn tornaré pas mai dins lo greisson. Aquò Illo ère lo stal de l'òme que gardava le calvari. E aviá un pichon filh que s'apelava Gilbèrt, que lo didie jo a tota l'esquipa qui lei joves, Venètz a meieu, anam anar dins le calvari. Le calvari ère tampat e tota l'annada, ère ère dubèrt per la Setmana Santa, me ère tampat. Me el, le pichon, aviá la clau, dintram per la pichona pòrta qui,

Pendent la guèrra, li parents de Jan lo mandèr en caudi parent de sa maire a Vilbazii. Dins aquel libre, Jan Guilène nos conta son enfància de pichonet a l'adolescéncia e jusqu'au jour uu causiguèt de faire d'estudi d'arqueològ. A lo rodar, contunha sis activitats sus la vila de Carcassona e endacòm. De signature de libre. La presentacion d'un film de Patrick Lavaux, Jean Guilain, l'òme del Neolitic, organiza per lo Garae a la Fabrica dels Arts. Tanben is archius dau despartament.